Jadi nyaman ini diapain nih kendang lah anu jamur nih lah. Jamur ini handak direndang jamur, handak oh, molah pentol jamur, okay. crispy jamur.
Okay.
Macam-macam jamur nih herbal soalnya itu hmm, jantung, ginjal, paru-paru itu obat itu. Kayak apa kayak nih kisahnya kendang hmm. lah. Hmm. ulun nih kisahnya nih handak menukar rencana nih ya kala oh bisa ya, bisa nggih menukar sekilo nih ya kala nah. tapi kisahnya ulun handak memasarakan nih bagus itu nah, bagus ya kala hmm.
jadi kalau kawan tuh kadang menukar kayak itu nah ya kala ya lah anggaplah hitungannya kita eh. mempromosiakan nah, itu nah itu kehendak ulun tuh ah, promosiakan Nah, itu bagus banget.
kawa bang ya kita nah, maksudnya anak-anakan di rumah tuh hendak menajar. Pas benar itu pas okay. benar. Nah. Memang kita sedang mencari orang promosi dulu nah, kan itu kan. Bah, ya. bah tuh mantap sudah nah, endangnya sudah tuh dah. Nah, iya, kada iya. salah lagi berarti kada salah tuh bila ulun kesini ya. Bah, kada salah nah, pokoknya.
Mantap benar sudah berarti. Nah, ini pangna gudang-gudang jamur kita nih, hmm, ribuan okay. hitungan bablok di sini kan hitungannya.

Jadi kisahnya nih ulun memasarakan nih lah. Ah, memasarakan. Ah, gitu. Berarti gratis nih lah. Oh, gratis. Asik.
Gratis.
Mantap sudah lah. Nah, itu sip dah. Kada salah lagi sudah tuh, bujur. Ah, soalnya untuk pemasaran aja kan ya, kalau yang lain tetap menukar kan, nah, kan kayak itu. Hmm. Nggih, amun anu wayah ini Bang anu kaindah ini handak anu jamurnya nyaman kena ulun bawa ke anu kan sambil nang ditampayakan ke sana tuh ya kalau ah, bisa bisa kita mambilakan dulu di gudang.
Nggih, nggih, nggih. Ah, iyalah.
Nggih.
Ah, tungguilah dulu lah.
Nggih, nggih, ah, makasih banyak lah ke gudang.
Mah. mantap sudah nih kayak nenek nah kenapa pulang di sana kemana kan berdua nih anu anu ah, pasti ada sesuatu berdua nih aku yakin ah, aku yang tahu benar iya kah ah ah apa ada sudah apa parut apa gerah Uncit ni tadi handak siup jua lah kai, Masa, jadi Bang? jar. Kami ni pengumpulan duit, Uncit ni kada makan, ulun kada makan jua lagi. Masa? Anu jua kai.
Handak nasi goreng.
Pian ada beli pilak. Lima bas ribu jua lah kai. Ada ja pang, tapi handak anu nukar jamur. Bagian ikam jua kalo handak jamur tadi tu. Kena gin.
Ih, Nang ada dulu.
anu nah kami ni nang handak masak. Pagawian pian belum tuntung gawi akun parat-parat noh. Mak ai.
Mak lima belas ribu aja julak pian kada ada besimpanan lalu lah. Julak ni bisi duit sebebutingannya hagan menukar jamur. Duit sebutingannya gasan nukar jamur. Eh. Duit sebuting tu berapa nah? Tahu. Nah, selambaran ni. Nah ni cukup. Nah ni cukup.
Nek. Di di pala julak ai. Selambarannya julak tu bisa.
Iya, kan anu.

jadi bisa dipasarkan handak diolah rendang handak diolah pentol handak diolah krispi macam macam jamur nih kira kira nih lah seandai kata itu sudah dibungkus bungkus akan adalah duitnya
nah ini yang nih anu kena ini nah tadi tuh ulun tadi menukar anu tadi nih menukar Jamur nih, biasa ah, nih. Ah, ah. Diambil kekanakan, kemanakan sama apel. Nah, kayak apa pang nih tuh nah. sudah dibungkus akan tuh nah. Okay. Beberapa Siapa bungkus lah. kayak apa kisahnya okay. nih. Hmm. Hmm.
Sekali-sekali pang gratis ya kalau nah. Nah itu ayo lah. Eh, ya lagi nah.
Okay.
Nah, gue gratisakan. Nah, mudah-mudahan beberapa kahapan jadi okay, jamur tuh nah, nih nah. Mantap sudah tuh ya kalau. Nah, itu sudah kubungkusakan okay. sudah nah untuk okay. bawakan kekanakan tuh nah. Ya, nggih. Nah, coba hitungannya dirasai dulu nah ini nih nah. Nah, dasar nah. bagus nih lah. Nah, nah jamurnya nah.
juga lah. Kenapa sampai diambil kakanakan duit tadi itu nah? Hendak menukar nasi goreng ya oh, kendang ay. Kasihan. Nah, duit tadi selambarannya pulang. Apa? Ayah, mudah-mudahan aja membawa. Nggih, nggih, mudah-mudahannya nah. Ah. Ulun je minta ikhlas minta. Ah, iya, iya. Nah, ya, itu, itu sudah kubukusakan, sudah kubukusakan. Nggih, nggih.

Nasi goreng, behintalo, behayam, besinduk, begarpu. Oh, kanyang sudah nih lah. Teh, ah?
Angsulannya mana?
Jer pian tadi apa? Jer pian di, jangan diambil. Angsulannya.
Nggih, ikan tadi pada lo. Angsulannya jangan diambil.